Era u x'għamlet li bejn. Mela daħlet, daħlet. Ġennet il-Clinton, weru ritu ġennitu. U wara li ġennitu mbagħad isa għantlu ma sebx l-spark. Issa ti tal-spark, l-spark u l-connection, it-tnejn inkwetawni. Imma tal-spark isa xi ħaġa komuni ma' nies li hemm fil-villa. U aħna bħala produtturi ta' Love Island, kreaturi. Tista' tgħid programm serjissimu, kważi aħjar mill-klips qed jitfgħu l-politiċi, imma eh, minn deċidejna li ninżlu fit-toroq bi sparking plug fidejna u nara. Eh? Ċaw minn jirku spark xibu. Sparking, spark plug.
U naraw l-spark kif issima. Jew spark.
Inti għandek girlfriend jew. Le, le, m'għandix.
Le.
Imma ma tistax issib spark?
No comment, I think. Oh. Għax fil-kas għandi sparking plug. U tista' tipprova fuq xi ħadd. No way.
Forsi taħdimlek, ejja, għanara, prova fuq di, forsi għadabx kif. Eh, sorry, int għandek boyfriend? Le. Ma morrux nfottu xi familja, sawa prova. Ħassejt? Tara, diki.
Thank you. Ħana ħodha forsi nejn ħaddieħor, jalla tibqgħu flimkien.
Għandek girlfriend? Iva.
U spark kellek ma maħħa. Iva.
Ma għandek bżon, allora. Għandek xini.
Eh, għax daw kolla jisemmu l-spark, ġifiri, taw biex jissib. Eh, Fair enough. Inta għandek spike. Trida. X'tagħmel di? Tippunta lej minn tixtieq eh, u tara ta' Eli għamel m'għandix żonna.
Bil-laser.
Ma m'għandix idea eżatt. Ħażomma? Mela, xorta.
Żomma, orrajt, mela. Imbagħad għidli kif mod. Orrajt, orrajt. U tagħha lejha. Eh, tara, eh, Le, le, għalex, min, le, le, le, jien għalex, meħut. Do you have a boyfriend?

jew spark plugs kif jgħidilhom id-dan, eh, li nista' ngħidilkom illi minn ma kellux l-ispark tajtielu, jiġifieri sa rridu nistennew biex naraw jekk taħdimx, imma di tal-ispark hija xi ħaġa problema maż-żgħażagħ tal-lum.
Ilenja, xi ġralek, għaliex qed tibki? Ah, u ħej qasna, fil-misa se tinsib skuża u nintefa' nibja! All right, ġifieri xejn tibki. Isma', Kif għajjieni Selwyn aah! Kemm jgħid kemm jgħid Iva, eh? int tkellem sew, ejja. Issa jien ngħid ta' ma hu jgħid iktar minni u ġiet Mirjam bejnietna, ġiet Mirjam għajt li jitsma' għajt li Selwyn iridni li ħasbet li ħniġilet ma' ħadd ħawduħi xal Kif ħanistrieħ? Ma isma', u allura issa ħaterġa' tipprova ma' Kion? Ħaniprova ma'

Ikka ma jaqaliex ukoll. U nduru daqsxejn fuq Mattias. Alla kulur.
Il-bronz spiċċajt inqaxxru wkoll. Għeġbin.
Jaqbad il-Enrika tiegħu, jidherlek li jkun jon u tqaxxru. Tqaxxru. Kemm jidher li kuntent Mattias, iżda mbagħad Enrika li hija magħrufa li l-sena tqatt ukoll. Tistaqsih dirett, eh? Ftit iddejjaq. U speta jitik jonnek. Le, gost kbir jieħu. Pero jisom u naqra, għalfejet jinkwieta u, eh? Ma nkunx nixtieq dak li jkun hemm barra jgħid. Tibqa' tgħid. Jgħid li jkun tagħmel, ma fiex xi ħażin imma. Mura jgħidlu illi l-nies qed jgħidu dak u ħafna iktar u fil-fatt jiena Mort fuq il-bajjiet u staqsejt in-nies jekk kieku xi ħadd idelliklek il-parti tiħux gost iva jew le. Ngħid il-persuna jekk ma rajtux tistgħu tfittxu hawn u terġa' taraha. Jiena u mhux jien biss għax kien hemm ħafna fuq is-social media li staqsew dak iż-żejt li jidilku magħhom. Eżatt, eżatt, x'inhu? Għax forsi forsi hija biex jilqa' x-xemx, imma jien għandi suspett illi meta tindilek bih tibda ssir irrabjat u t-temperatura ta' ġismek ittella' sqanat kbar għax forsi tinħel.
Jista' jkun. L-għobdiena li tħatt fuq l-ilka, tiftakarha tgħid. Li kienet għamlet dak ma' Clint, hi. Issa, dak x'ġabu tal-għafajlet, però aħna għandna r-raw footage mara, raw footage u għandna kif verament mingħajr editing marret dik id-date wara li xternitha. Ara wkoll. Would you say your top three values are? Tliet values tiegħi huma kollha jibdew bli. Inweblek, inħawwadlek rasek, u ndabbarlek rasek lem.
What made you choose me to go on a date? Ara, propja, propja jiena xtaqt il-Mattejas minn barra lilu xtaqt. Imma mbagħad eh, jienu nar television għad jekk ma newx il-Mattejas Ħares lejn il-malja tiegħek u għad, Ooh, you are my type. Dak kien il-blush illum. U le, xi blush blush.
If you're blushing, mela vera hawn kbira, eh? Isma' meta tħares lejja, which is your favorite? Il-left jew right? Right. U bħala paga, wage. Inti kif jgħat? Għax jiena jekk nibqgħu flimkien, għalija importanti ħafna illi eh, nkun naf inti sinjur, fimt? Kif jgħat? Let's just say I'm happy, you know, with what I have right now, so.
Kamu sejtna jek bija. Ara, jiena naħseb li m'għandekx biżej, fil-kas nintafa selwin, għax dak suq il-karozza sa veru li forsi għandu l-girl lever zaħir dej tiegħek, imma almenu sinjur.
Bir-rispett kollu niċċajta għal-politiċi. Għalja, Mirjam, ma tiċċajta xejn. U dak l-episodju tal-lum infakrukom dejjem tagħmlu like, share, follow, insomma subscribe, skonfett tarawna għamlu għada fis-seba nerġgħu nkunu Xandru il-kelma.